Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, ытыктабыллаах ыалдьыттар, учууталлар! Саха литературатын төрүттээччи, төрөөбүт тылын, норуотун историятын уонна культуратын чинчийээччи, норуот фольклорун утумнаах хомуйааччыта, сырдатааччы, наука араас суолларыгар маҥнайгы суолу тэлээччи, сахалартан биир бастакы учуутал, киэҥ, дириҥ көрүүлээх гуманист-философ Алексей Елисеевич Кулаковскай, Өксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүтэ сүүс түөрт уон биэс сылын көрсө Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастакы президенэ Михаил Ефимович Николаев оскуолаларын ситимин көҕүлээһининэн сылын аайы Өксөкүлээх күнэ диэн халандаарга үрдүк суолталаах бэлиэ күн буоларын ситиһэргэ туһаайыллар күнү саҕалыыбын. Алексей Ефреевич үлэлэрэ үүнэр көлүөнэҕэ сирдьит сулус, батыһар бастыҥ холобур, олохторун суолтата, диэн этэр Михаил Ефимович Николаев. Алексей Алексеевич Кулаковскай тыынча аҕыс сүүс сэттэ уон сэттис сыллаахха кулун тутар уон алтыс күнүгэр, эргэ халындаарынан төрдүс күнүгэр Ботуруускай улуус Дьохсоҕон нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кылгас да буоллар, араас түгэннэринэн баай олоҕор үгүһү айан, туохха да тэҥнэбэт нэһилиэстибэ хаалларбыта бүгүҥҥү күҥҥэ дылы үлэлии турар. Поэт, бөлүһүөк Алексей Алексеевич Кулаковскай ылсыбыт үлэтэ барыта норуотугар анаммыт алгыһынан, саҕаланан айымньылаах аартыктары арыйаллар. Кини олоҕун саха омук сайдарын туһугар анаабыта, норуотун нан киэн туттар, сүгүрүйэр. Бу олоҕун сүрүн ис хоһооно буолан, айан да, чиччийэр да үлэтин духуобунай тирэҕэ буолбута саарбаҕа суох. Ол туоһута ханнык да көлүөнэ дьоҥҥо суолтата сүппэккэ, саҥаттан саҥа суоллары арыйар, чинчийэр кыаҕа үөскэтэр. Өксөкүлээх Өлөксөй олоҕун ураты бэлиэтинэн кини историческай кэмин дьонун общественнай өйүн-санаатын салайсыбыта, сайыннарбыта. Дириҥ силистээх духовнаһы өйдөөн, харыстаан, үйэтитэн хаалларбыта буолар. Бастатан туран, Алексей Алексеевич Кулаковскай, Сөкүлэ Алексей сүүс төрдөн бес сааһын туолбут өрөгүйдээх күнүн эҕэрдэлиибин. Онно Алексей Алексеевич Кулаковскай, Сөкүлэ Алексей кини кыра сааһын оҕо сааһыттан сырдаттахха, кини тоҕус сааһыгар диэри эбэлээх эһэтиэри тиллибитэ. Ол курдук кини эһээтэ Билэр кинини суоттуурга агарга үөрэппитэ уонна эбээтэ уран тыл уран тылга саҥараргын эрэргэ үөрэппитэ. Ол курдук тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха Өксүгүлээ Өлөксөй Байанай алгыһа диэн аан маҥнайгы айымньыны суруйбута. Маны чинчийээччилэр саха литературатыгар аан бастакы литературатын төрүттээччи быһыытынан кинини ааҕыллар. Сөп. Ону тэҥэ ойуун күөлэ 1909 сыллаах уһутуллубута манна саха урукку олоҕун, кыһалҕатын, олоҕун дьаһаҕын көрдөрөр. Өссө эбэн эттэххэ, Өксүгүлээх Алексей саха чинчийээччилэринэн туох быһыытынан биллэр кини учуонай быһыытынан билэр бастакы саха учуонайын быһыытынан сөп уонна туох тэһилэбиний уопсайынан Алексей Сеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй кини саха аҕыйах ахсааннаах норуота үөрэхтээх киһи буоллаҕына үөрэхтээх киһи буола үүннэҕинэ Кини салгыы сайдар, чэчириир кыахтаах диэн саҕатын норуотугар тириэрдибитэ. Сөп, уон өссө төгүл уонна бу күҥҥэ сыл аайы бу күнтэн ыла кулун тутар уон алта күнүгэр Саха сиригэр орто үрдүк үөрэх кыһаларыгар барыларыгар Өксөкүлээн Өксөй күнүнэн биллэриллэр. Өссө төҥүл барыгытын эҕэрдэлиибин, болҕомтоҕут иһин баһылыам. Саха норуотун кэскилин сандаарпыт, саханы саха гынан сандаарпыт, саха тыллаах норуоту сахалыы сайаҕас майгылаабыт, саха сирин чулуттан чулуу суруйааччыта Өксөкүлээҕи мин киэн туттар ытык киһим. Өксөкөлөөх Балыксай ааттыын бөҕөтө. Өксөкө кыыл буолан үөһэттэн көрөҕүн, өлбөт-сүппэт үһүнү түстүүгүн. Мындыр тылларгынан өйү-санааны чэбдигирдэҕин, өрөгөйдөөх тыллар эппитиҥ, саханы самныбат санаалаабытыҥ. Өксөкөлөөх Өлөксөй саха аатын сандаардан бүгүҥҥү өрөгөйдөөх күҥҥэ саха тыллаах саханы үөскэттиҥ.

Барыгытын бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн, Толоковскай төрөөбүт күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Мин Алексей Кулаковскайга иитиллибит кино айымньыларыгар иитиллибит буоламмын, мин кинини куруук кэрэхсии истэбин, көрөбүн уонна сэҥээрэ ааҕабын билиҥҥэ дылы. Онон мин эһигини болҕойон кыратык истэргитигэр көрдөһөбүн. Элбэхтик уһуннук лахсыйыам буоҕа. Бэйэм санаабын этиэм, этэн аһарыам. Кулаковскай айымньыларын мин элбэҕи аахпытым. Онтон саамай биир ордорбутум бу кэнники отто олук алгыһа диэн ити кыратык итиннэ бүгүн этэн аһардылар гынан баран мин эмиэ онно ити ити алгыһын барытын үөрэппитим онон оҕолор оҕолорго туһаайан этэбин отто олук алгыһа ити эһиэхэ аналлаах айымньы ону булгуччу ааҕыҥ сатаан сатаан үөрэтэр буоллаххытына өйтөн үөрэтиҥ диэммин ыҥырабын Аны Ойуун түүлэ Ойуун түүлэ диэн айымньытын мин үөрэппит уолум, билигин Республиканскай колледж омук тылын учуутала Руслан Руслан Скрыбыкин диэн уол кини омук тылыгар Англия омук тылыгар тылбаастаабыта. Мин онно олох бу уолбар сүгүрүйэбин, Мин ол аата кинини куһаҕаннык үөрэппэтэх эбиппин диэммин, оннук сананабын. Онон бу мин Русланы кытта Руслан мин иннибэр, ол кини Кулаковскай айымньытын суруйбут буолан Америкаҕа босхо путевканан тахса сылдьыбытыттан мин сылдьыбытынан киэн туттабын. Онтон кини кэнниттэн мин эмиэ үөрэппит учуутала, Эмиэ Америкаҕа босхо буомук тылларын учууталларын куонкурсугар кыайаммын, икки аҥаар ыйга Южная Каролина диэҥҥэ бараммын эмиэ онно стажировкаҕа сылдьыбыттаахпын. Онон оҕолор бу айымньылары эһиги бэйэҕит тылгытынан, сибилиҥҥиттэн үөрэттэххитинэ эрэ үчүгэйдик бу бэйэҕит омуккутунан киэн туттуоххут диэммин. Онно саарбахтаабаппын. Онон эһиэхэ кыратык ааҕан иһитиннэриэм, Орто олуга алгыһа диэнтэн. Аныгылыал бастаах сахха айхалы тардыһан алҕаатаҕым буоллун саҥаччаппын. Субу кубулҕаттаах үйэҕэ уруйу тосхойон туойдаҕым буоллун оҕолоох доҕорбор. Түскэ сүбэлиибин, Томторго соргулуубун. Нуучча Ньургуну кытта туруулаһар доҕор буол. Саха Сахаталыытын кытта самдайдаһар атаспын. Үрдүк үөрэхтээхтэри кытта өйөнсөн үөскэ, бэт нэйилээхтэри кытта тэҥнэһэн сэргэстэс. Омуга дурууннааҕыттан охтон биэримэ, татаар тыллаахха табаняҥсытыма. Көй көмүс ордууну көҥүлүнэн үөдүт, иэримэ көмүс сиэни иилээн-саҕалаан тэлит. Айаҥаттаан аймаҕа аан ийэ дайдыттан арахсыаххар диэри арыаллыы сырыттыннар. Күн айыы улууһа күн сириттэн күрэниэххэр диэри күрүө-хаһаа буоллуннар. Киэргэллээх аатыҥ кэнэҕэскигэ диэри кэтит Сибиир киэлэтин тоххору кэнчээри ыччат кэпсээнигэр киириэхтин. Үрдүк үтүө аатыҥ Үйэттэн үйэҕэ диэри өһүккэ-омукка үргүлдьү сүүрэн өс хоһоонугар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күннэн уһун, уйгулаах олохтон, салпат саргылаах саастан. Таатта тыынча тоҕус сүүс уон икки сыл

Сэргэ, маладьыастар илиигитин таһынын истибиккитигэр тарҕамастар. Таайда күндү бэйэт болобут оҕолоро, учууталлара бүгүн биһиги бу Өксөкүлээ Алексей, Алексей Елисеевич сүүс төрдөн биэс сыллаах юбилейын бэлиэтии турубут. Ол курдук кини аатыгар үбүрүйэн бүгүн республика оскуолаларыгар эмиэ маннык биһиэни курдук линейка буола турар. Ол курдук Тааттаҕа кини төрөөбүт улууһугар улахан тэрээһиннэр хаҕаланнылар. Бүгүн уон чаастан бу Тэрээһиҥҥэ республикабыт оскуолалара ынарытах тиийэннэр бу тэрээһиҥҥэ кыттыһа дьаллар. Өксөкүлээх Өлөксөй бу ХХ интеллигенциятыгар суруйбут суруга биһиги билиҥҥи көлүөнэҕэ дылы кини иитэр, өннөтөр үлэтэ биһиэхэ сүҥкэн суолталаах. Холобура, кини суруйбут бу уһуругар олоҕуран биһиги республикабыт үүнэн-сайдан, баччааҥҥыл да кэллибит. Холобура биһиги кини эппитин курдук тылбытын, культурабытын тутуспакка бүтэрбиппит эбитэ буоллар, биһиги хаха норуота эстибит буолуо этэ. Ону кини урукка тиһэн хуруйан хаалларан биһиги интеллигенциябыт, биһиги оҕолорбут, биһиги хаха дьоно барыта кини ыйбыт суолунан бараммыт билиҥҥээҥҥи ыллы үүнэ-хайда, чэчирии турабыт. Онон кини бу хуруга улахан суолталаах уонна хас сыл аайы кулун тутар уон алтыс күнүгэр Республика үрдүнэн бу Өксөкүлээх Өлөксөй күннэрэ, Бэлиэ күннэрэ, Өксөкүлээх күннэрэ диэн аат иҥэриллэн тылын аайы бэлиэтэнэр буолуоҕа. Онон биһиги бу тэрээһиҥҥэ, бу хаҕалааһыҥҥа кыттыбыппыттан эһигини өссө төгүл эҕэрдэлиибин.